ne ebi a obi nnim wo wohwɛ a nnwom bɛn na nka nnipa de bɛkae wo meda ase bebree meda ase ghanafoɔ nyinaa nyankopɔn nhyira obi bia a ɔhwɛ yɛn yɛde animonyam ne ayɛyie ɛma adonai elohim yashoam hazaya yɛda no ase sɛ ɔde yɛn nkwa akyɛn me nnwom deɛ awurade adom mr tee nnwom toɔ 1990 ɛnwom a obi de bɛhum yɛ ɛma wo werɛ fi

wɔn a wɔn a wɔn startee yɛ no wohwɛ wɔn su ne wɔn ban na ɛndɛ wohwɛ mm. nyamesum mm. ana nyame nwomotoɔ su ne su ɛban no a wobɛgye ato mu sɛ nsunsunya aba mu anaa menka nnwom no rhythm no oh, meka suban ankasa no medase bebree yɛka sɛ gospel music a gospel ankasa yɛ asɛmpa Na ɛho dwom na ɛsɛ sɛ yɛtoɔ. Wɔn a mebɛto wɔn wɔ system me me susa ketekete no na mm. yɛ maame Esther Nyamekyɛ. Um, na wɔn to ɔsɔre nnwom, ayɛyie nnwom, awerɛkyekyerɛ nnwom, mm. nkuranhyɛ nnwom, na wɔn to ɛdwom a ɛtu fo. nnwuma tufoɔ. Enti sɛ wohwɛ saa berɛ no na hwɛ nnɛ a, ɛnnɛ akutia nnwom wɔ hɔ pa ara. Those days no, yɛn time no, wontumi nto akutia nnwom. Ebi a na me ne mmienu na yɛanya asɛm. Na deɛ wayɛ me nti, mewɔ sika nti, na makɔto nnwom de apem akutia. Na ɛyɛ a na mebisa mo sɛ, sɛ yɛto saa nnwom no a, Yɛ a yɛn werɛ fi yɛn ho anaa? Sɛ wokan Marko eleven twenty five a, ɔse sɛ worebɔ mpaeɛ na wogyina hɔ na wokae sɛ wowɔ biribi tia obi a, fa kyɛ no, na w'Agya a ɔwɔ soro no de wo bɔne no mfomsoɔ akyɛ wo. Nti bɛyɛ dɛn na obi ayɛ wo bɔne a wobɛgyina saa ade no so de abɛto akutia nnwom? Ɛnna akutia nnwom no a wobɛ abɛto no nso, nyɛ wo nko ara na wode hyɛ wo dan mu atie o, the whole world na ɛretie nnwom no. Nti wohwɛ wɔn time ne yɛn time no a, difference no deɛ, ɛyɛ very big. Before no, wobɛyɛ nnwom a wobɛyɛ dam o. ansa na ade akɔfie akɔtie ara ma wode akɔkyerɛ wo sɔfo panyin. Anidie ne obuo ne ahobrɛaseɛ mu ama sɔfo no atie ara akyerɛ wo sɛ aha yɛ asɛm mu, ɛnnɛ da mu nni hɔ. Yɛfiti yɛ ara straight to studio, obiara maa no homene so ara, ɔnya keyboard bi na yɛtumi yɛ worship song na ɔtumi to bi bɛgyina social media, ɔfrɛ ne ho sɛ. ɔyɛ dwomtoni de yɛ nsua adeɛ nti those days no na yɛ maame no ntoɔ no sɛ nyame kyɛ nwom toɔ ɔfrɛ a yesu afrɛ ɛno yɛ na ɔbɛhwɛ hana mafo obi nim da a wobɛba hana kora de mene na ne starte ɔno kora de ɔnkyɛn me mene no nyinaa ne starte yɛbɔɔ ban kakra ansa na ɔno ba bɛ ɔno nso bɔɔ ban ansa na oh yɛ nyinaa yɛbɔɔ ban ansa na wobɛ starte but meka no nwom a ɛyɛ nkuranhyɛ a meyɛ mede obi nim da a wobɛba nka ɛbɛbɔ na wohwɛ Na nnɛ obi retu akutia nnwom, gospel. Ɔse fa yɛmfa bɔne ne mfomsoɔ nkyɛ. Nti wobɛyɛ dɛn na woaba abɛto nnwom ɛyɛ akutia? Meanwhile ɛkɔ ama nation yi, the whole world, obi retie. Nti sɛ wo ne obi nya asɛm a, fa kyɛ no, mfa mmɛto nnwom. Ɛmmɛpem akutia ɛwɔ, gospel ɛyɛ asɛmpa. The word gospel no, music no. Nti wogye tom sɛ. Yeah.
ɛndɛ gɔs yɛn ntumi nkasa mu nyinaa deɛ yeah. but wobɛ kasa ebi ɛn ebi mu oh yeah ɔmo afɔm kwan no yeah ɔmo yɛ yeah. gospel music nso ɔmo gospel music na ɔmo yɛ no no no obi wɔ hɔ no ma ne beginning no first album wohwɛ no a wosɛ ne ne yɛ nyinaa ɛyɛ different ɔbɛyɛ mm. hit second one third one no afei na ne nneɛma efiri aseɛ sɛ ɛyɛ dɛn ɛsesa. eti na me mepɛ wei deɛ asɔfoɔ no mu a mepɛ m'adamfo David asɛm paa na homa ahomasoɔ nti no Bible sɛ abere bi ataadeɛ a na ɛhyɛ no a na ɔde hwɛ nnwan soɔ no na ɔnni bie no nti ahomasoɔ ɔba pɛ na yɛnka nhunu sɛ Lucifer nso na ɔyɛ dwomtoni paa ahomasoɔ nti na ɛmaa Nyankopɔn ɛto no baa asaase wei so ne saa nti sɛ yɛntumi ammrɛ yɛn ho ase a yɛntumi nto dwom ɛmfa mmrɛ ɛnɛ youth no Ɛdeɛn na yɛkyerɛ wɔn? Ɛdeɛn adeɛ na yɛkyerɛ wɔn? Nti mɛsrɛ sɛ nnwomtoɔ no deɛ ɛyɛ sɛ asesa koraa. Ebinom nso wɔ yɛn lane no mu a, obi wɔ hɔ ɔto nnwom a wotumi sɛ yes, ɛkɔ yie, wotena TV ho na wohwɛ a wohu sɛ oh dabi ɛnyɛ wɔn nyinaa, obi wɔ hɔnom a. Rev. Ofori, mepakyɛw, wo starte nyamesom ebia na young man coming up a wɔde wo, menim sɛ ebia na ɛwo to Kristo mu ansa na anaasɛ ebia na yɛ yɛdeɛ yi bi a yɛfa hɔ anaa sɛ yɛbɛyɛ nyamesom yɛbɛsom nyankopɔn no anaa but wohwɛ sɛ na tete nyamesom ɛteɛ no tama wonyi no na sisi a woyɛ sɔfoɔ no wohwɛ sɛ na nyamesom teɛ ndɛ no a nsunsunyɛ wɔ mu ana maama yɛte aseɛ sɛ sɛ ɛba nnwom toɔ mu di a nsinsanyɛ aba mu bebree nsinsanyɛ aba mu na mpakyɛ wohwɛ nyamesom no ankasa yɛde ba asɔrefie ne Kristo abrabɔ no a, mpakyɛ wohwɛ a nsesaeɛ aba mu anaa? Ɛɛ, mɛda wo ase. Ɛɛ, mɛda wo executive producer ne producer na wankasa ase na mekyira wo tiefoɔ nyinaa. Ɛɛ, ɛm sɛ ɛɛ nsunsuanyeɛ kakra bɛn. Mm. Because um, wokɔ Bible mu ankasa, mm-hmm. First Corinthians mm-hmm. twelve no, wohu sɛ ɔkaa sɛ he gave first mm-hmm. apostles.

nyame mma ɛwɔ nyame mu then after that then healings signs wonders ad, uh, administration and all that nti no there is the first which ɛyɛ eh, sɛ yɛhwehwɛ mm-hmm. which is the apostolic centers a yɛde suban papa yɛde bɛtete kristofoɔ mm. nyame asɔfoɔ ɛne nyame mba mm. you see then yɛbɛkɔ akɔhwehwɛ ayaresa ne ɔgyeɛ, ɛ, ayaresa ne signs ne prophecies ne nneɛma no. Ba wohwɛ yɛ time no a, wohu sɛ gift ɛyɛ different from fruit. Sa. Gift no ɛyɛ akyɛdeɛ, but fruit no it, it comes by process of time. Mm -hmm. It's something you cultivate. It will not come by impartation. Hmm. Enti no, tete no wobɛhu sɛ yɛwɔ baabi a na specially no ansa na wo koraa wobɛpie sɛ woyɛ sɔfoɔ no the kind of ntetee a wafɛ mu no hmm. na wafa nneɛma mu a wobɛhu sɛ wopie no adom no nko nni hɔ but suban a ɛka adom no ho no nso no ɛwɔ hɔ but now in our time no nea wohu ne sɛ the gifting is there but fruit no ɛnni hɔ so the person is gifted like the church of corinth ɛdɛn mm. akyɛdeɛ na ɛni the church wow. of corinth they were very gifted prophetic ɔmo wɔ hɔ ayaresa ɔmo wɔ hɔ hmm. ɛba no they they were so gifted but bɔnni biara ɛkɔɔ so kan corinthians church you will see that's where wow. people were following after ɔmo ɔmo maame nom ɛsɛ mate sɛ nsɛm bi ɛkɔ so wɔ mo mu sɛ mode mo ho rededa all these things were in the church of corinth but wohwɛ tete no a the apostolic centers were there ansa na wobɛpie koraa no you are coming out both handed fruit wowɔ giftings wo nso wowɔ bɛsɛsiaa no ayɛ yi
wohwɛ a dɛn na de saa nsunsuni aba ma waka bi Daddy aka bi. Dɛn na wohwɛ a ama this difference yi aba? Ɛyɛ dɛn na ama no aba no saa? Because Nyankopɔn menim sɛ n'akwan nsesa. Nti na ɛkyerɛ sɛ tete no, nea ɔde kyerɛɛ mo no, nka ɛsɛ sɛ nka yɛn nso yɛmfa no saa. Nti dɛn na wohwɛ a ama no aba a seesei yɛn deɛ yɛmpɛ no sɛ yɛbɛkɔ tete kwan no so no? Yɛde Awurade ase ma wo life ɛne eh, yɛka CTV program na yɛpɛ sɛ yɛkye ahwɛfoɔ nyinaa. Yɛde Awurade ase sɛ akwan nya aba. Ɔpanyin saa o topic yɛ ka se yɛ ka yɛ bɛ ka kɔsi sɛ Yesu bɛba. Ɛnsesa yɛ aba deɛ ɛmu twe. Amen. But sɛdeɛ bɛyɛ nyame asɛm bɛba mu. Ɔsi sɛ mmerɛ no ɛkɔ awie ya all these signs no we will see them yɛbɛhu. Ɛti ɛnyɛ ne sɛ nyame asɛm ntumi mma mu. Nea ama nsesa yɛ aba no yɛ maame adi kan aka ɛnwom toɔ. Ɛwɔ sɛ sɔfo nso aba nyame dwuma mu kakra sɛ sɔfodie. Uh, mmerɛ a yɛwɔ mu no, meka mmabu no ɛwɔ na yɛmpa adesua. Mm.
Ntadeɛ baako ne sɛ ɛsɛ sɛ nyame n'asɛm no bɛba mu no nti ɔno ne baako nti ama ɛsɛ sɛ aba ɔtɔ so mmienu no sɛ mbabu no ankasa mompɛ ade sua ɛmmerɛ yɛmpɛ ade sua mhm. yɛba sɔfodeɛ mu a sɔfodeɛ ɔsom
ɔmeka ne general sɛ christianity ankasa ne yɛmpɛ ade sua ɔsom where they come to serve it mm. serving sɛ bia nyame ama me sɔfo panyin ni eh, mesom no mm-hmm. for instance me spiritual father mesom no 17 years 17 years mɛfa sɛ 18 17 years without Mm-hmm. I'm talking about service. Mm-hmm. Bishop Noble Francis Afutuodai. Okay. From there, me som no me nwie yi mm. me san som under bishop charles agyinasare okay.
for four years me gu so som okay yɛpɛ sɛ yɛdu baabi ɛnɛ nɛ yɛtɔ so sɛ ɔdɔ a wɔ nyame som mu no ɛni hɔ biom ɛtɔ so mmiɛnsa ne sɛ ɔdɔ ne nyame som ne biom ɔdɔ a yɛka sɛ nyame som dɔ ɛni hɔ biom asɔfoɔ mu anwontofoɔ mu members ɛni hɔ nti ɛsɛ sɛ ayɛ ho nyinaa ba no ɔpanyin ɛyɛ adeɛ a ɛsɛ sɛ ɛbɔ mpae nyame bɛkasa nti meba o wei ɛyɛ problem kɛseɛ paa wɔ mm. kristo so mu because the bible ma yɛte asɛ sɛ nyame nsesa no akwan
na sɛ nnipa sesa wɔn akwan a wɔde som nyankopɔn a mm-hmm. na mebisa sɛ nyankopɔn ɔbɛte aseɛ na ɔsesa no akwan ma no asuti yɛn deɛ no anasa still ɔ expect sɛ yɛbɛsom no wɔ no old way no no ma mpakyɛ wodwen ho sɛ ah, mpakyɛ nyame deɛ nea watwerɛ no na watwerɛ ɛna kristosom yɛ law ɛyɛ mmara mhm. sɛ woantumi anni mmara no so a wontumi nsom onyankopɔn hmm. nti na mmara mose wui onyankopɔn ka kyerɛ yosua sɛ makoa mose wawu kɔ mmara a mehyɛ maa no mfiri ho nkɔ benkum anaa nifa nti kristosom ɛyɛ law wobɛbɔ adwan ma wɔsɛ mammu adwan na papa ɛka biribi fo ahobrɛaseɛ Seesei yɛba me music industry no mu a, ɛnyɛ industry koraa, music ministry no mu a, ɛ, ɔsom nni hɔ seesei o. Ɔsom nni hɔ. Papa, asɛm na ɔka, na ɛyɛ m'akoma so wɔ fie sɛ merebɛka paa saa asɛm no. Yɛ, yɛnsom. Wobɛhu musician bi a na meka no, ɔde key board tena baabiara na sɛ otumi bɛtena social media, akyiri no wakɔtwa nnwom. Ɔhu panyin koraa a ɔto nnwom a ɔmfa anidie ne obu nyɛ dɛ mfa mma no. Ɛtumi so wɔkɔ a na wɔakɔ akɔpem. Sɛsɛɛ mɛka sɛ this year yɛ mmerɛ a yareɛ kɔɔ yie yi awurade ayɛ adom mahu sɛ obiaa invite old musician saa na meka no yɛ pɛɛ so franka saa berɛ a nka yɛ nyinyina yi saa berɛ yi da bia every week bia mo program every week bia radio bɛfrɛ wo TV bɛfrɛ wo adɛn ntia yɛsua nneɛma bi before abɛkɔ studio koraa no wɔtena obi n'ase asua adeɛ saa before abɛkɔ studio abrɛ ho asɛ bɔ mpa yɛ awesa mpa yɛ di mpa yɛ akɔ mountains abɔ mpa yɛ ɛna wɔka sɛ mountains kɔ bɛka sɛ sɛbi ɛyɛ tetekwafoɔ ɛna yɛ ɛkɔ mountains saa abram tifi obi kura twa adapaa sɛ adeɛ ti na ɛwɔ sɛ wɔka sɛ yɛ mmɔ mpa yɛ but without prayers yɛn ntumi nyɛ hwee without sɛ yɛde anamɔ bi sisi kristo mu deɛ yie ne yɛsɛ ti asɛm ne deɛ papa nyame ɔnsesa no neɛ watwerɛ no na wɔatwerɛ, ɛwɔ sɛ yɛdi asɛm no so, ɛwɔ sɛ yɛdi mmara no so, yɛntumi anni mmara no so a, yɛntumi nyɛ agya no apɛdeɛ. Wow. Yeah. Ma yɛda se. Daddy, mm. wɔyɛ serious o. Mm. Sɛ Nyankopɔn ɔnsesa n'akwan no, mm. na yɛyɛ sesa yɛn deɛ no a, mm-hmm. na kyerɛ sɛ nipa bebree ɔmo wɔ ha ɔmo ba mo nim mm. sɛ bɛnya mesu mu a mm-hmm. yɛadwene yɛn sɛ bia na yɛsom nyame yie paa mm-hmm. nanso yɛafom kwan no pɛ sɛ wontu wɔn a wɔhwɛ program yi fo mm. nea n'adwene yɛ no sɛ ebi a na ewiase asesa mm. nti nyame asesa ne ho mm. anaasɛ ebi a sisi yɛ de ewiase akɔ n'anim nti nyame bi wɔ hɔ yankopɔ no ayɛ sɛ n'anim obu n'ani egu so bàtɛ pɛ sɛ wɔn tu wɔn fo na wɔn ti asɛ sɛ sɛ nyɛ saa na ɛteɛ.
mmeda ase ɛɛ ɔhwɛfo a ɔhwɛ yɛn nyame akwan deɛ ɔse i change it not sesa n'akwan. na ɔno nso no ɔnyɛ nyame a ɔtwa ntorɔ mm-hmm. na yɛbɛsom nyame a ɛsɛ yɛsom no wɔ ɔno n'akwan so mm-hmm. ɛnyɛ yɛn yɛ akwan so mm-hmm. enti no yɛntintim wɔ nyame mu na yɛnkɔ tete part no na yɛnnante so na yɛbɛnya ahomeɛ ɛde ama yɛn kra
dade yɛmi nhyira o yɛmi nhyira o prophet alex yes sir ti sɛ sɛ obi wɔtie dade na ɔka yɛ wagye atom ɔpɛ sɛ ɔnkɔ back to tete kwan no ɔbɛyɛ nnɛ kwan bɛyɛ sɛ na ɔbɛfa so tete kwan no bible sɛ nyansa mfiti asɛ nyame suro osuro ɛyɛ adeɛ a osuro nyame yɛ adeɛ very important ɛnɛ osuro ne ne hɔ nti nimdeɛ no ankasa no ɛni hɔ ma agyidifoɔ ɛka sɛ nyame suro abakyɛkyerɛ sɛn nyame suro no sɛ sɛ tete hɔ yi sɛ ne ɛma meka yɛ sɛ yɛkɔ asɔre koraa no a ɛbia yɛmmɔ duku ok ɔsɛ mɛ mmɔ adwaman ɛni mm. awu mɛni mm-hmm. atorɔ nneɛma ɛkeka ho nyinaa mm. but ɛnɛ no yɛn asɔfoɔ mm. yɛn anwomtofoɔ ɔhu sɛnea mpratwe sɛbi mpratwe yɛ normal
sɔfo nankasa hu sɛ mpratwe no yɛ normal na kyerɛ sɛ membɛse no deɛ na lidi na ɔlidi mu no hunu sɛ normal deɛ a ate aseɛ ɛti wohwɛ nnɛ yɛ mmerɛ so a yɛwu kyɛn tete hɔ no. Mm-hmm. Yɛba Kristosom ne asɔre fie a, nneɛma a ɛrekɔ so no ɛnte saa. Mm-hmm. Bakyɛ wate ase. Nti Proverbs 14 tɔɔ sɛ Bible sɛ yɛwɔ kwan bi wɔ hɔ. Mm-hmm. Ɛna ebinom saa na ɛte ɛtene wɔ nipa ani so. But awieɛ no. Wode ba internet so ɛtene. Wode ba nda abrabɔ mu a ɛtene. But awieɛ no.
But awieɛ no. But yɛhunu sɛ awieɛ bi wɔ hɔ. Nyame suro deɛ wosuro nyame a. nneɛma bi ma ɔwɔ a you don't even kyɛ sɛ wo ma ho kwan mm. sɛbi na yɛmbu asɔfo mm-hmm. obi hu sɛ wei asɔfo ɔmfo bu ma no mm. dɛn nti na wɔmbu no hmm. nneɛma bi wɔ hɔ a ɔde n'ani ehu nneɛma bi ɔde n'aso ate sɛbi ɛnɛ no sɔfo bi yɛte ctv ebi a mɛtumi aka sɛ mede me sika bɛtɔ airtime hmm. mɛtumi adi sɔfo atɛm hmm. saa ɛde me nua bɛto ano me tete ɔno hu ne saa pɛsɛmenko nya ɛyɛ too much me base a na me sɛ ɔdɔ a wɔ nyame so mu no ɛni hɔ obi ɔsoro nyame obi ɔdɔ awurade bi ɛsoro nyame so ɔdɔ nyame paa ɔsoro mm. nyame wei yɛnyɛ wei yɛmfa ntoa okristo ne nante nyame akwan so anwomtofoɔ sɛnea yɛreka yi mɛmɛto nwom mm-hmm. sɛbe nyame adom baa me so a mehu sɛ meyɛ nyame dwuma 35 mhm. years 35 years mhm. wow mefa ne saa 35 years te firi me age nneɛma a yɛde yɛni ɛhu tete hɔ no sɛ bi ebi ɛnɛ mahyia asɔfo mhm. menim ne da ɔyɛ sɔfo panyin ebi ɛnɛ reception kɔ ɔde bɛma me no ɛkasa bebree tete hɔ no mede mehu sɛ nka yɛ maame georgia yɛ program a Yɛyɛ Kristofoɔ, yɛdɔ yɛn ho, nkabom wɔ hɔ. Me ba no ma bɛboa na yɛapagya Nyame. But ɛnɛ me meyɛ program na me post apia abɔnten. Wei ɔsɔfo bɛtumi ne mako. Week me adɛ na wo post me koraa na meyɛ this month. Ɛti tete nneɛma no ni hɔ agya, te ɛyɛ mpaebɔ. Mmerɛ a yɛwɔ mu yi deɛ yɛpɛ tete sɛ yɛbɛtumi akɔ tete kwan deɛ ne sɛ nyame asɛm no kɔ wankɔte asɛm no anyɛ biribi ɔyɛ nyame hyerɛ amen nyame hyerɛ ɛde nea yɛ ha me bebree sɛ mehwɛ tete som ɛne ɛnda som a personally nea yɛ ha me bebree yɛ na medwen ho na mente aseɛ ɛne sɛ ebia mɛte sɛ ebia sɔfo wei odidi sɔfo wei atɛm ɔwɔ ebia media so mhm. yɛ na ɛha me because mede toto tete deɛ no ho a mehu saa wɔ bible mu saa nti dade ɛdɛ nam ɛyɛ ɛba no saa sɛ bi a sɔfo bi odidi obi atɛm mɛmba bi ɔne mɛmba nkasa ɛndɛ sɛ wokɔ pentecost a wo ne assemblies of god church mɛmba nkasa divisions ɛyɛ bebree nanso na nka nyamesom no nka yɛ baako pɛ nka nyame baako pɛ dɛ adɛn na aba no saa adɛn na saa differences no aba. Me meda ase mm. wokɔ Ephesians 4 mm-hmm. 12 to 15 a wohu mm. sɛ nyame maa yɛn fivefold ministry the apostles prophets teachers evangelists mm. pastors but the reason why nyame maa yɛn saa five fold ministry no wɔmaa yɛn for seven main purposes mm. number one ɔse perfecting of the saints number two ɔse unity in the faith okay. saa unity na yɛnka bom mm. a ɛwɔ gyidie no mu mm. so we are not just talking about uh, just mere unity okay. because unity, unity ɛnyɛ uniformity okay. for example ebi asɔfo ɔbɛkɔ ne hɔ no Wɔyɛ asɔre a wɔte hɔ dinn te sɛ da bi a Catholics wɔyɛ wɔn deɛ no na wɔato hymn ne nneɛma. Na ebia wɔba me hɔ no meyɛ hallelujah na mehwirihwiri. Ebia ɔno prefer sɛ ɔbɛhyɛ wei me mmɛhyɛ biribi different. Ɛno no ɛno no yɛ uniformity but yɛka unity a ɛyɛ sunsum mu adeɛ. Nti wokɔ Ephesians four three a ɔse endeavouring to keep the unity Wohu? Mm. In the spirit, in the bond of peace. Nti unity ɛyɛ sunsun mu adeɛ. Mm. Nti no nkabɔ mu ankasa no ɛyɛ sunsun mu adeɛ. Mm. The fact sɛ ebi a sɔfo wei ayɛ wei na sɔfo foforɔ aka different thing. Ɛno ɛnkyerɛ sɛ yɛnyɛ baako in a way. Tete no

Nyame pɛ sɛ five fold ministry no yɛ nyina one yɛ perfect Nyame mba two yɛ come into the unity of the faith three yɛ grow into the full stature of Christ four yɛ nya amateurs anaa sɛ babes ɛwɔ Nyame fie you go to church ten years watena asɔre still a babe in Christ so wɔn five sɛ yɛn tɔ so around with every wind of doctrine ɛnda wɔbɛte sɛ o yɛsi sɔfoɔ bi owuri a na waka wa suspending in the air na obiara di akyire na wɔn kɔ so the reason why the kuro esi sɛ ndɛ wei aka wei ɔkyena aka wei there is so much division in the body of Christ ɛnyɛ ndɛ na ɛstart yɛ it's already there however unity a yɛka no ɛyɛ sunsun ma deɛ.

Na nyame asɔfoɔ koraa na mo ko yi yɛayɛ beef wɔ music mu ara de beef ɛde aba sisi ada ne wele ɛwɔ nyame fie I mean it's, it's some way wow. but afɔ eh, those things there they were there even in Jesus' time mm. they were there mm. mm. they were there wow. They were mama judge me pacho say wote sɛ musician wei ɔne musician wei ɛnkasa ɛyɛ ade foforɔ ma wɔn anaasɛ tete no so na saa na ɛteɛ because oh. gospel ministry no mu no sɛ wo mbɛn mu deɛ wonhu oh. but sɛ wowɔ inside wobɛhu sɛ wei ne wei nka wei ne wei nka bebree wɔ mu tete no so na saa na ɛteɛ anaasɛ yɛabrɛ so na aba no saa no yɛte tete berɛ no nte saa ne yɛbrɛ yɛn ho ase ma yɛn ho yɛn ho Sɛ wohu sɛ wo panyin ni a, all the time mpo wopɛ sɛ wokɔ n'adom no ase koraa kɔsom no sɛnea ɛbɛyɛ a agya ɔbɛ impart biribi, Nyame nam ne so ɔbɛ impart anaasɛ Nyame nam ne so na ɔbɛsua biribi koraa ayɛ dɛn afiri no nti na that time no yɛnni sɛ wei ne wei wantwiwantwi na ɛnni hɔ saa. Mennim sɛdeɛ nnɛ wɔn hunu Kristosom anaasɛ ɛdwomtoɔ ne fa ne nyinaa sɛ yɛka yɛn Bible no tom, yɛnsua Nyame asɛm. Te sɛ deɛ na meka sɛ yɛsua Nyame asɛm abɛyɛ dɛ na ase me nua nnwomtoni bi afom me. Hmm. Me mɛtumi afom o, woso bɛtumi afom me, yɛmfa nkyɛ yɛn ho yɛn ho. Na adeɛ baako a last two weeks obi invitee me wɔ radio a yɛbisaa me a mepɛ sɛ nnɛ meka sɛ akɔba sɛ gospel musicians ɛma yɛ lesbians. Hey. A te sɛ yɛbisaa me no in fact me ho kyerɛ me me me yam hyee me brada no bisa sɛ mama mate. Ɛbɛyɛ dɛn na afei deɛ yɛayɛ lesbians? Mesrɛ mo, mede Nyankopɔn din pa mo kyɛw. Mannye antom, me ne, me ne presenter no twee saa, mese ɛnyɛ nokorɛ, wɔse mama ɛyɛ nokorɛ, mese ɛnyɛ nokorɛ, ɛbɛyɛ dɛn because ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ akyiwadeɛ a Bible sɛ ɛbɔ ɔman, na ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ Nyankopɔn tan. Sɛ yɛanka anna wɔn a wɔn, ebi, obi a ɔreyɛ na antie na wɔn anhunu angyae a, yɛde bɛhyehyɛ yɛn ho saa, na nneɛma a ɛhia paa sɛ wɔse yɛka no yɛsakra yɛn adwene no, papa, ayɛ sɛ masturbation obi te asɔredan yɛ kɔ a meka aba me me die mu mm-hmm. but ɔtwetwe ne sɛbi ne bɛn ma ɛso da bi ɔkɔ asɔredan yɛn ka ho asɛm ɛhyɛ yɛ ho yɛ papa no yɛsrɛ mo mm-hmm. mo mo hɔ dawuro no ɛnfa ma ɛhyɛ sɛ de woyɛ papa mo kasa yi masturbation lesbian homosexual ɛha yɛ ministry de sɛsɛ mm-hmm. kɔla mɛmua eighteen nineteen odware a na ɔtwetwe no na ɔkɔ gyina asɔre na wato nyom bɛsrɛ mo mepamokyɛw bebree Eti mɛsrɛ bebree sɛ sɛ ebi a gospel ɛɛ ministry no ɛɛkɔ no ɛkɔ too far. Mm. Obi wɔ hɔnom a ɛwɔ wɔnyɛ nipa kɔkɔɔ ɛnɛ wayɛ buroni. Ɔsat wokɔhwɛ ne video a ne beginning no ɔnyɛ nipa kɔkɔɔ ɔnyɛ nipa kɔkɔɔ wɔyɛ tuntum but ɛnɛ wayɛ buroni. But I think sɛ wokɔ Isaiah I think sɛ Isaiah um, um, uh, Isaiah three sixteen to twenty six a bible ka saa nneɛma no nyinaa ansa na wakɔ ɛm sɛ first timothy nso so akɔhunu sɛ yɛdrɛ sɛ yɛmfa ɛm ɛ, asɔfo sɛ mo wɔ ha anaa deɛ mekɛ meboa eti no mɛ mɛsrɛ sɛ yɛ dress no ɛyɛ too much ɛde ma yɛn wo mmɔwerɛ na wahyehyɛ wo eyelashes na wahyehyɛ ɛ yɛnkasa mmɔ live But sɛ wobɛwerɛ na wode pencil ato hɔ deɛ wonim nyansa sene Nyankopɔn anaa? Ɔmpɛ Nyame deɛ no, Nyame deɛ na wɔ hɔ ayɛ dada. Wowerɛ o, wode blade ɛrewerɛ, ɛna wode pencil ɛna ɛrefa hɔnom, ɛna eyelashes yɛ Nyame deɛ ama mu, wode foforɔ, ɛwɔ sɛ yɛka nokorɛ o. Nneɛma a ɛkɔ so, wote TV ho a na worehwɛ na obi wɔ hɔ na opie sɛ ɔreto nnwom a, ɛbɛyɛ me ya sɛ obi bɛka akyerɛ me sɛ tie, nnwomtoni paa, gospel singer paa no nti wayɛ ne ho sɛ ɛgyina TV so, ɛyɛ awerɛhosɛm. Obi wɔ hɔ a anɔpa Sunday wo so wo pɛ nwom atie. Yɛde TV no bɛto hɔ a ne video no ba a yɛahwɛ ne dress no firi tiri so kɔpem fam a wotumi sɛ asɛm no biara nni ne mu. Kyerɛ sɛ nnwomtoɔ no na ɛyɛ ne fɛ kɛkɛ. Ɛna wa wa wa nti mɛsrɛ sɛ nneɛma asesa papa nneɛma asesa. Masturbation oh hwɛ me na woyɛ masturbation paakyɛw gyae ɛyɛ w'akyiwadeɛ nyankopɔn kum obi wɔ ho a yɛfrɛ no Amnon a bible sɛ na ɔne ɔbaa bi yɛfrɛ no Tɛma ne nua yere ɛɛda ne sɛ ne ho sane no wɔhwie gua onyankopɔn kum no ɛyɛ bɔne ɛti berɛ aso meka ɛyɛ papa asɔfo no a mohwɛ yɛn asɔre dɛ mompirikyi mfa saa deɛ no ho ma yɛ pamokyɛw masturbation ɔmo yɛ yɛsrɛ mo
okay uh, yɛsua adeɛ yɛgu sɛ yɛsua ma ɔka mm. asɛ bi ma no atɔ no so mm. mm-hmm. but yɛbɔ mpae sɛ bia na nyɛ saa na ɛti mm-hmm. su no mu mm-hmm. but sɛ yɛampa nso deɛ a yɛserɛ mu amen dade wone bɛyɛ adwene sɛ bia no a adeɛ baako nso ama nsonsonya ba ɛndɛ ne tete nyamesom no ne sɛ expectation ebia nipa ne expectation na ɔde bɛkɔ asɔre ebi wɔ hɔ a tete no na ebia na ɔkɔ asɔre a ebia na ne nkwagyeɛ mm-hmm. but then then ayɛ sɛ ɔnkɔ asɔre because ɔpɛ nkwagyeɛ mm-hmm. ɔkɔ asɔre because ɔpɛ bambɔ mm-hmm. ɔpɛ ɔpɛ eh, yɛdie bàtɛ ɔno bɛyɛ adwene sɛ expectation na ɔno nso bɛtumi aka ho ma. mɛ mɛ mɛ ne wo yɛ adwene mɛ da ase mɛ ne wo yɛ adwene ɛɛ eh, for bambɔ ne nkwagyeɛ ne yɛdie ne nana ɛyɛ mu ɛyɛ mm. but bible kaa sɛ yɛn sɛ te yɛ affection on things above wɔn mm. Affection ɛne holiness ɛne the word ɛyɛ inextricable link ɛbom nti no sɛ brɔnsam pɛ sɛ owia wo a wo affection no ɔbɛ lowa no ɛwɔ nyame mu wo dɔ a wowɔ ma nyame no Wama no akɔ fam. ɔbɛ tete wo afi ho wohu sɛ ɔse awieɛ mmerɛ ɔse the love of many will wax cold bebree dɔ ano ɛbɛdwo the moment a brɔnsam bɛdwo wo dɔ ano no na ɛkyerɛ sɛ ɔtete wo ne nyame ntam mm, ano no mm. from there na wobɛhu sɛ ɔkronkron yɛ ɛkɔ fam wontumi mbɛn nyame asɛm te sɛ senia first no wobɛn no no nti no bebree naa no ɛkɔ asɔre mm. and i think sɛ yɛ adeɛ a is missing in the body of christ sɛsi a yɛni affection is not on things above

atete wɔn a sɛ yɛte sɛ trumpet no ɛresawonde a yɛyɛ so sure sɛ sɛ wowɔ hundred ninety ɛbɛkɔ hmm. because ɛkwan a ɛyɛ big question because bible kaa sɛ ɔsɛ yɛwɔ kwan a ɛso hmm. which is the broad way ɔsɛ many bebree nam so ɛna yɛwɔ kwan nso ɛso a ketewaa bi na ɛnam so nti no bebree it's scary wow it's scary nti me ne wo yɛ adwene expectations ɛyɛ but yɛma yɛ adwene ngyina on things about wow nea aka na ɔde bɛka ho wow wa sɛ wohwɛ dwumadie wɔ yɛ a dwumadie wɔ yɛ which is which yɛfrɛ m sɛ solomon four lights ne ebie number nso no wɔ screen so sɛ wopɛ sɛ womfrɛ na wofa w'adwenkyerɛ mbra wobɛtumi de aba ebia na wowɔ asɛmbusa bi nso a wobɛtumi afrɛ

Mibisa sɛ, sɛ obi bɛfa Kristo anaasɛ ɔde ne ho kɔhyɛ som mu a, ebia na otu kwan, ebia na ɔwɔ Accra, seesei okedi Kumasi, ɔpɛ sɛ ɔmfa ɔmpɛ asɔre bi nkɔ a, nneɛma bɛn na wohwɛ mfa nsi n'ani so? Because sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmfa ne ho nkɛhyɛ asɔre bi a wɔsom ɛɛ ɔfɛn sɛ mm. na ewu ani so mm. but ayɛ asɔre yɛ nyame dɔ sɛnea gya kaa yɛ no mm. ɛmu ho hia yɛ but before a wɔbɛba so no edward ɛwɔ line no sɛ edward hello edward wote me nka ɛm sɛ edward na homa no ate ɔkyɛ metie o nyame wɔ baabi a saa
sɛnea yɛsɔfo kaa sɛ yɛnhwehwɛ n'ahenni no ɛne ne tene kane aka nyinaa sɛnea wokan me wɔ ha me wɔ akra na meyɛ adwuma wɔ ctv ne atra mfɛ me kɔ kuma ase mhm. mekɔ assemblies of god baabi a mewɔ no assemblies of god ni hɔ mhm. pentecost ni hɔ baabi yɛn nsɔre yi abɛyɛ bi mhm. ɛsono obiara ne sɛnea wɔsom nyame na ɔte me mu ne nsesan
ɛbakyɛ ɔte me mu no nea ɔte me mu no ɔsesaeɛ sɛdeɛ ɔteɛ no saa na ɔte now makɔ ɔse yɛn so ahonhom nyinaa hwɛ mentumi nsi obi kwan sɛ sɛ nnɛ mete sɛ sɔfo bi sɛ wei asɔre wei aba menkɔ wei wokɔ ha menkɔ saa asɔre menkɔ sɔfo wei hɔ a me me personally mewɔ problem wɔ saa deɛ no mewɔ problem me problem ne sɛ wɔse wo ho nyame ho mu na ɛte wo mu no ɛdɔse yɛ nyina ɛnya ɛhu mu ɔhu ho honhom a yɛde okay meba hello nyamea som gye nka wo so ɛfakyɛ yɛtie wɔ sitiw so okay fakyɛ kasa yɛtie o Agorafo yɛ ɔko. O, agorafo hena ho te sɛn? Akomaanoa ho. Yo, yɛfakyɛ yɛtie o. Me ne uh, Mama Georgia J, Prophet Alex Nana Nhyira, ɛna Prophet uh, Isaac Oforio ha. Yɛtie o. Hmm.
Ɛnɛ mama, makoma atɔ me yam papaapa.

Hello. Wote me nka? Yeah, mpakyɛ me to nka. Pagya wo nde so kakra na yɛtie wɔ CTV so. Ah, me atam so no, asɔfo ne dua nɔɔma bɔne bebree. Asɔfo ne bi ne dua nɔɔma bɔne wɔ eh, church members no emu. Kofi, menka ne saa na wonkɔ. Nneɛma bɔne bi te sɛn bɔ baako pɛ di Ɛɛ, ebi te sɛ ɔreka sɛ lesbian ne n'asefo yi. Ɔsɔfo bi wɔ hɔ a ɔde nsa too so a, ɔnyɛ saa adeɛ no. Baa ɔnya de nsa too so sɛ ɔrebɔ mpaeɛ ade nya Nyankopɔn ahoɔden ama wo a, na ɔuse saa spirit no de ama wo. Enti wobɛhu sɛ ɛnuru sɛ wowɔ hɔ nom na ade no hyɛ wo so sɛ yɛ saa adeɛ no. So ɔho? Me, me, mahu saa nnoɔma no bebree wɔ asɔfoɔ bi. Wokɔ asɔre no ase wobɛhu sɛ ɔsɔfo no ɔyɛ minister. Wobɛhu sɛ oyi, oyi, I think, Devil spirit no de ama wo. Ohu ohu deɛ daakye Nyankopɔn de wobɛyɛ a, nam sɛ ɔnyɛ ɔsɔfo papa no nti no, o use saa ade no de ma wo. Ɛsɛe wo ne Nyankopɔn ntam. Te sɛ o. Nyame nhyira wo, Nyame nhyira wo with your experience. Wow. Daddy, kofi de foforɔ aba o. Ɔse, ebi wɔ hɔ a, ɔsɔfo no ankasa na odua bɔne gu nipa no so. Ɔde ne nsa no to wo so saa na sɛ mfiri nyankopɔn a na wasɛe w'abrabɔ hello ɛfakyɛ yɛtie o sɛ solomon nie which is which is nsunie
ɛfakyɛ mete wo nka paa metie o ɛyɛ asɔfoɔ
hello ɛfakyɛ mete wo nka paa

Hmm. saa na ayɛ. wow. nti ɛyɛ ɛnyame ase sɛ mode saa program yi de ɛba tv so ma yɛtie wie ni. amen. ɛsa na wobɛhu sɛ ma de nansɛm koraa ɛyɛ adwuma agye yɛ nyame so mu. before wodɔ wɔ wɔ adwuma sɛ nyame nyame adwuma. ɛno fɛ ɛno na ɛnte saa. ɛsɛ asɛ sɛ pentecost methodist frenzy

Paa me te wo nka. Eh, mpɛ sɛ mɛti ɛwɔ eh, mo program no a moyɛ no so. Mpakyɛ yɛtie.
Na mede to hɔ nom na ne din de Odulu. Ok.
Mede to hɔ nom na eh, wuma no maame na merekasa. Uh, eh, Georgia J.
Mepɛ ne kasa paa ɔkaeɛ no paa. Ok. Ɛna sɛ wokae First Corinthians chapter eleven verse number one downwards no kɔ no a, ɛna sɛ Bible no kyerɛ sɛ ɔbaa Nyankopɔn eyɛ Kristo tiri ne Kristo eh ɔbarima wo tiri ne kɛ Yesu ɛna ɔbaa tiri ne ɔbɛɛ bɛrima na ɔbaa tiri ne bɛrima ti ɔbaa bi a wo bɔ ampae a kata wo ti so ɛwɔ asɔre dɛm ɛnɛ yi wo bɛ wura asɔre dɛm ɔbaa nkata ne ti so nti ndɛ no ɛwɔ first Corinthians chapter 11 downwards, wɔbɛ ka nti etwa sɛ asɔfo no hwɛ Bi Bible no, ba hɔ no wɔbɛka kyerɛ sɛ ɛɛ mede tete asodi bi hyɛ Koronto asafo no na mekɔbae no, moda so kura mu, mo ka mo kae me atetesɛm, enti ɛno no ɛyɛ olden things, ɛyɛ tetesɛm, ɛyɛ asɛdeɛ etwa sɛ asɔfo no de to asafo no so. ahu ɛna dress ɛka dress si a ahu ɛtwa sɛ ɛna ɔba maame no ka sɛ wɔ old testament no obi ne ɔbɛn kɔdaa ma ne nsuo ɛni ɔbɛkɔ asɔre dɛm na yɛ produce condom ne yɛ produce ahu saa nneɛma no nyina ɛnka nyamesom nnipa a wɔyɛ saa no automatically yesu kristo ɛka saa adom a ɛnsɛ woyɛ bɔ saa bɔne no a automatically wowɔ ahoɔden wo te ase nso honhom mu no sɛ fɛ faa no wo te ase no yɛ kum direct but wow. sɛ yɛ nkum wo te ase already nso wɔwu dada nti Yesu Kristo ka kyerɛ Matthew chapter 22 eh, verse 8 no ɔka kyerɛ obi sɛ ma awufuo nsie wɔn awufuo na wo deɛ sane na fiefoɔ baako ka sɛ oh, o Yesu me maame na pɛ awu na mepɛ sɛ mekɔ sie ne ba ɛna ɔka kyerɛ sɛ ma awufuo nsie wɔn awufuo na wo deɛ ɛne sɛ ɛnɛ yi no woyɛ bɔne no a

Mo nkɔmmɔ no ɛfɛ paa enti anwumerɛ yɛto kakra a yɛwɔ no yɛpɛ sɛ yɛde ka ho na program no ɛsɔ Awurade ani. Aha deɛ ɛwɔ mu ne sɛ eh ɛnɛ no deɛ nti a difference no aba nyamesom mu a ɛte yɛhu ne sɛ kane deɛ no ne nɛ deɛ no ɛbɔ abira no ɛno firi eh ntɔn a Yɛn Akristofoɔ no, ɛnnɛ yɛnnim ntɔn a yɛbɔ. Ɛkane no, nyamesomfoɔ no, abusua biara wɔ ntɔn a wɔbɔ a ɔnim n'akyiwadeɛ ne n'asɛdeɛ, adeɛ a ɔyɛ bɔne, ɔyɛ a ɛyɛ bɔne ne adeɛ a ɔyɛ a ɛyɛ papa. Enti baabi a ɔbɛkɔ biara, ɛnam ntɔn no a ɛdaa adi no nti no, ɛma no ntumi nyɛ nneɛma a ɛnsɛ mfata. Enti bere a Daniel ne Sadrach ne Mesak ne Abednego kotiee Nebukadnesar anim no, a wɔtete wɔn ho sɛ anyansafoɔ ne adaeɛsomfoɔ no, anka wɔremma wɔn nnuane bi adi wɔ saa asase no so, a nnuane no na ɛyɛ akyiwadeɛ. wɔ ɔno som mu nyamesom mu no mu. Enti wɔn daserɛ a wɔyɛ no ne sɛ, deɛ ɔwɔ no a wɔbɔ nso ne sɛ, wɔmma wɔn kwan ten days na wɔmfa nni wɔn wɔn kuro mu nnuane na ɛhwɛ sɛ adɛeɛ na ɔbɛnyee no. Ɛno ɔma bɛkɔ yi a, enti deɛ na ɔwɔ no a wɔn nso ne nso suro ɛfiri sɛ sɛ wɔn fomfɔn pɛ ɔhene no ɛbɛyɛ den ɛbɛku guard no nso adɛeɛ na ɔbɛnyee ten days no.

wowia na wabɔ mpaeɛ amen hello hello pakyapagya wo nso so kakra waɛ hello hello aha yɛtie o ah, deɛ meka no sɛ pakyapagya wo nso so kakra oh, deɛ meka no sɛ program a moyɛ no nyame kyerɛ mo amen moayɛ adeɛ paa sɛ program a moyɛ na maame no a ɔma ɛyi no mene gyɔgye ya na ne gye ne ho paa nanso ma ɔka no ho paa ɛno kwasɛm a ɛnɛ ɛrekyerɛ Kristosom paa yɛ ahosiesie. Ee, ahosiesie. Ɛsie yɛ Kristosom ankasa ankasa ankasa ne sɛ yɛn nuanom asɔfo no te Bible anaasɛ asɔre no ani dress code. Enti ɔbaa biara tumi de atare bi akɔ asɔre. Wɔ bere a Bible no aka sɛ yensiesie yɛn ho, yɛmfa yɛn nnwiriwii ade nsiesie ade, yɛn nuanom asɔfo no ntumi nka, ɛnna yɛakatakata so because of prophecy, prophecy, ɛhɔ na ohuu sɛ, Maame no kɔ Dubai ba, ɔkɔ China ba, obetumi abrɛ me adeɛ. Nti ɔfo ɔpɛ saa sɛnea ɛbɛyɛ a obenya adekyɛdeɛ. Ɛne saa hwɛ ho nneɛma no. Nti deɛ nigye kyerɛ sɛ program mo yɛ no, mo nkɔ so anyɛ na mo kyerɛkyerɛ nkorɔfo na yɛ yɛ yɛ bebree na nte aseɛ sɛ deɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ wɔ awie bere mu na Nyame mma ɛyera. Nyame mma ɛyera paa. Na yɛn yɛn papa baako nso ka asem sɛ ɛɛ Nyame no ɛɛ sɛ ɔkɔ asɔre wɔ ha na sɛ ɔkɔ no ha a Nyame honhom a ɛte ne mu no ɛɛ ɛnkɔɔɛ nti ɔwɔ sɛ eh, ɔsi ɛkɔ asɔre na anaasɛ obi ka sɛ obi nkɔ asɔre yi a eh, ɛnyɛ kakra a meka no sɛ ɛwɔ sɛ ɛtumi kyɛke because the bible no sɛ dua no aba na wɔde bɛhu duaforɔ because nipa na ɔno kɔ asɔre no ɔnim ɔnim hwee o nti sɛ yɛankyerɛkyerɛ sɛ sɛ dua wowei ɛnyɛ papa anaasɛ ti a ɛbɛyɛ dɛ na wɔtumi nya nkwa yɛ nti so ɛnifire ne sisɛ ne sɛ ne kwan a mo nyinaa nso kɔtɔ amena nti ɛserɛ sɛ moma yɛ nni ɛnkyɛkyerɛ saa nkyɛkyerɛ no memfa nkwagyeɛ mmerɛ nyinaa na kristo ba a Yɛanyɛ de, wɔnya dɔm dodoɔ ne wuo no ɔbɛwuiɛ no, ɔde mfasoɔ abrɛ yɛn. Nyame nhyira mo. God bless you, God bless you, Ɛda Philip, Nyame nhyira wo. Ah, dwumadie wei yɛ which is which. Yɛfrɛ me sɛ Solomon. Na nea ɛyɛ ne sɛ, nea ɛkyerɛ yɛ adwene wɔ Kristosom mu no, na yɛafa mpanimfoɔ na yɛbisa wɔn na wɔn akyerɛkyerɛ mu akyerɛ yɛn. Yɛn mbrɛ yɛ mbrɛ, na Nyame yɛ adom a, next week Saturday, 5:30 to 6:30, yɛbɛsan ahyia. Na mepɛ sɛ mengye me guest wɔn last words. yɛwie na yɛde dwumadie nyinaa abɛyɛ awieɛ na ma membusa uh, prophet alex agya yɛbɛsɔre mm. ɛso yɛ yɛho sɛ nsunsuyɛ wɔ mu ampa mm. tetedeɛ no ne ndɛ ba yɛagye ato mu so sɛ tetedeɛ no yɛ mm. nka yɛnkɔ hɔ pakyɛ obi a ɔhwɛ wo obi a wayɛ n'adwene sɛ ne nkwa ho hia no na ɔpɛ sɛ ɔntu saa nnɔmmɔn no sɛnea ɛbɛyɛ a da nyame ba bie mu a ɔbɛnya baabi pa ama ne kra no no, dɛn na wobɛka kyerɛ no? ne yɛmfa yɛsɛm nyina mbɛ wieɛ nea mɛka ne sɛ ma obi aba mu mmu nyame te ase
nti yɛnkɔ so na yɛnsua n'asɛm ɛsɛ mm. wankɔte n'asɛm no anyɛ biribibia ɔyɛyɛ mm. osua nyame asɛm nyammerɛ ma no ɔde n'asɛm no bɛtenetene ɛti no yɛnkɔ so na yɛn som no yie amen. amen. nyame nhyira o dadi ɛnna ehu sɛ bebree wɔ hɔ so mbere na ɛma yɛn kwan so ɛbɛto ɔsɛ ɛmi ɛdoma next week ɔjɛ ketewa bi a ɔbɛka kyerɛ nipa bi a ɔhwɛ wɔ sisi a ɛfa topic wɔ yɛ a yɛsua ho. okay yɛahwɛfoɔ deɛ a mɛka atwa Fɔ no sɛ ɛnkyɛ na nea ɔbɛba no aba kyɛ na Kristo a ɔbɛba no ɔba enti no yɛnya ahosiesie ɛntwɛn no because ɛmerɛ no so yɛ live we are in the last moment of the end times nti no yɛma yɛadwene ɛngyina moment of the, of end, the time. end time. We are not in the last day, we are in the last moment. Ti ni yɛn ma nneɛma a ɛwɔ eternal values ɛnyɛ eternal waste. Hmm. Nneɛma bebree wɔ nyame fi a they are waste. Hmm. They have no eternal value. Hmm. Yɛn ni sure.
Nneɛma ɛwɔ eternal value. Yɛn ni sure.
Mama jẹjẹjẹ yɛ pɔn. Wọ́n last words. Ti o bi a. ɔhwɛ wo sisi a. Yo, Nyankopɔn nhyira obiara, Adonai nhyira obiara. Ah, me mmaa nnwomtofo a mohwɛ me, mmaa ne mmarima, woyɛ masturbation agyae. Ɛyɛ curse. Woyɛ lesbian agyae, ɛyɛ curse. Ɛmma Onyame ne bo fuw. ɛma Nyame werɛ fi wo, ɛma Nyame tan wo, ɛyɛ akyiwadeɛ a Bible sɛ ɛbɔ wo ma mesrɛ mo, wo a woyɛ lesbian biara mepaakyɛw gyae, wo a woyɛ masturbation mepaakyɛw, obi a ɔnte masturbation ase, sɛ wo dware na wode samina twetwe ho, ɔbaa a ɔde wo nsa ɛhyehyɛ wo ma wo ho asiane, ɔbaa bi wɔ hɔ a ɔse medeɛ mekɔ asɔre mentwe mpena, ɛso ɔyɛ saa adeɛ no ma ne ho sane nti ɔse ɔnfa bɛɛma nyɛ hwee, Wo mu na wonim sɛ ɔyɛ kronkron, nti mepamokyɛw, ɛno deɛ mɛka da biara. Me papanom asɔfoɔ a mehwɛ, mebra so sɛ, monka nokorɛ mfa nkyerɛ yɛn. Eb, obi wɔ hɔ a, ba asɔre, wabɛpagya ne nsa, nea ɔreyɛ wɔ fie no, yɛnkaa ho asɛm nti onim sɛ ɛnyɛ bɔne. Yɛsrɛ mo, monka nkwagyeɛ asɛm mfa nkyerɛ yɛn. Na yɛnim sɛ adiyie a mode ma yɛn deɛ, da biara ɛba mu, yɛgye mo di, yɛte mo tom, but mofa nkwagyeɛ asɛm no. Wohwɛ sɛdeɛ papa ɛka Nyame asɛm pa ara, na sɛdeɛ prophet, wotumi sɛ ɔreka nkwagyeɛ asɛm a. Me dɔ mo bebree. Ɔbaatan bi ahwɛ wo ba. Sɛ wo ba hyɛ adwaeɛ a, ɛyɛ atae bɛn no sɛdeɛ ɛbɛyɛ akwadaa no ɔnyɛ masturbation. Me dɔ mo bebree. Nyame nhyira mo nyinaa. Amen amen amen menim sɛ sɛ wonya mbrɛ hwɛe a woayɛ nhyira. Yɛsua bebree na.